Hello, good afternoon, adɔfoɔ, me nua mmarima, me nua mmaa. Mo ho te sɛn? Megye di sɛ Nyame adom mo ho yɛ. Na seesei no, ɛnɛ nso, ɛnɛ yɛ da a ɛtɔ so mmienu. a maba a me ne mo ba bɛkyɛ apɔmudene ho aduro. Ɛnyɛ sɛ ebi a meyare anaasɛ ebi a mefɔso obi anaasɛ sɛ but ɛyɛ nice ɛyɛ good sɛ wonya ade pa anaasɛ wote biribi a ɛyɛ a wofo sɛ bɛboa wo nuanom a Wo nso wobɛ, wobɛma wɔn ate, wobɛdi ho adanseɛ, wobɛbɔ dawuro akyerɛ wɔn. Na obi biara a ɔwɔ ɔhaw a ɔwɔ ateetee bi mu no, a obi a ɔnnim deɛ ɔbɛyɛ no, na wo nso wabue ɛpono bi ama no, wabue kwan bi ama no a ɔno nso so no, sɛbesɛbe ɔbɛtumi ahu kwan a ɔbɛfa so na wa wabɔ ne ho ban nti ɛnɛ nso no maba meda mo ase sɛ ɛnora mode ɔdɔ ne anigyeɛ ɛhwɛɛ me ɛbɛhwɛɛ me video yi a meyɛɛyɛ m'ani agye bebree mahu sɛ mewɔ adɔfoɔ na adɔfoɔ adɔfoɔ no nso ɛno sɛ yɛapɔ mu dene ɛna bɛma yɛn ntam anyini akyɛ na yɛ yɛn ani agye yɛn ho yɛn mma no mo yɛn nua no mo yɛ papa no mo yɛ kunu no mo yadɔfo no mo nyinaa ɛnɛ nso yɛ day two ɛnɛ wɔn sɛ nnora no na ɛnyɛ bɔtɔ wei ɛnɛ day two a mayɛ dictus no mepa mo kyɛw wei mimi ɛyɛ eh, lime na mede yɛɛ no wobɛtumi de lime biara yɛ na ɛma wonya organic organic deɛ ɛna memede yɛ ba ebia no nso yɛ lime wobɛtumi de ayɛ ɛti me nsuo a mayɛ baako no deɛ manom ɛnora de no manom awie na ɛnɛ no mekɔɔ baabi Ɛna afei na maba maba bɛyɛ foforɔ wei sei no mɛbɛbɔ de anom a ɛwɔ sɛ wonom nsuo wonom wei na sɛ wonom no bebree na ɛtumi ɛflɔhye ɛfa wo mu na ɛgo ɛgo nneɛma ɛwo mu nneɛma no efi ne nneɛma biara na eyi wonom nsuo bebree a na ɛka no ayɛ sɛ sɛbisɛbi wofa afase duro a wofa afase duro na Wonom nsuo a, mmɔɔ no a wonom nsuo no, mmɔɔ no na na ɛrehohoro wo yam. Nti wei no, yɛnom nsuo no ne ankatwadeɛ no na adi kan ahohoro yɛn mu. Ɛna nnuane bi wɔ hɔnom nso a, ɛno nso no, ɛna mekae sɛ, berɛ a wonom no, kɔsua ne nneɛma bɛgu me Facebook page no so. Facebook hɔ mokɔ hɔnom a mobɛhu sɛ mede nneɛma bi agu hɔ ɛka ayi yɛayɛ yɛatwerɛtwerɛ nnuane a ɛwɔ sɛ wodi ɛne nnuane a ɛnsɛ sɛ wodi na mɛprinte nso na mede abɛkyerɛ mo wɔ videos ayi sɛ bi a biribi sei na ɛno nso moahu sɛdeɛ mepa akyerɛ ɛti no mede ba abɛto mede bɛtumi ayɛ me DP anaa mede bɛ abɛto Facebook hɔnom na moahu. Nti yɛn nyinaa no moma yɛmmoa na yɛmmɔ yɛn ho ban sɛnea meka no ɛfiri sɛ ɛnora nyame adom meyɛɛ video yi wieɛ ɛnde half an hour sɛ sima aduasa koraa na menya nkurɔfoɔ ɔtwerɛ me ebi ɔmo ɔmo wɔ me namba ɔmo frɛ me ne adeɛ ebi bisa mɛdɛ ne mɛnyɛ bi Na wobɛtua no sɛn? Wobɛyɛ no sɛ ne nyinaa no makyerɛkyerɛ makyerɛkyerɛ wɔn nti na wɔn a wɔn ɔda bi wɔn nti sɛ wɔammɔ ho dawuro wɔanya ade papa bi wei ɛnyɛ aduro a ɛyɛ nwono ɛnyɛ wobɛmene kwa na wa ɛyi fruit ne adeɛ deɛ womene a na ɛkɔ wo mu a na ɛyɛ adwuma no ama wo nti na anytime biara wokɔ wo ba nyina wonom sɛ wowɔ banbɔ bi ɛde ɛbɔ wo ho a ɛhwɛ wo nipadua so. Wote aseɛ? Ɛnyɛ sɛ ebia yareɛ sɛ obi abubu agu hɔnom, ɛno deɛ mepamo kyɛw bebree. Mentumi nka sɛ obi abubu agu hɔnom, ɛbɛma no aso, na mmom no, sɛ ebia wo nan ase ataatae, sɛ ebia nneɛma nketenkete bi ɛkɔ so ɛwɔ wa wɔ waayɛ wɔ ho, sɛbe sɛbe sɛbe sɛ ebia wobɛgya wo nan koraa anaasɛ biribi ebi owu hɔ na ɔwɔ ayamtim Ayamtu, ayamtu nso so deɛ, ɛno na ɛde kɛseyɛ, ɛno na ɛde yareɛ bebree ɛba, ɛfiri sɛ aduane no wodi na sɛ woantumi angya wo nan a, ɛno no na ɛreboa ano no na sɛbisɛbi ɛnam a yɛawe ne nneɛma na ɛresɛe ɛwɔ yɛn yam no, na ɛde yareɛ ɛrebrɛ yɛn, ɛde efi ɛreba yɛn nipadua mu. Wobɛhu sɛ wowɔ hɔ na wo honam rekeka wo na nneɛma bi, wo honam ayɛ biribi, ayɛ sɛ nsoa bi, ɛne ɛde ɛno kyerɛ sɛ wo mu, wo yɛ mu ayɛ fi. Obi wɔ nso a, ɔno ɔhohoro, ɔnom aduro po na aka no. Ɔmfa pegative koraa no, sɛ pegative o, sɛ laxative, ɔmfa bi. Sɛ ɔdidi, ɔnsa, ɔnom nsa, ɔwe meat, Ɔrewe ɛyi akokɔ, ɔrewe te sɛ nneɛma bebree, ɔrewe biribiara, sausage, ɔredi wei. Nanso me nua, mmerɛ dodoɔ sɛn ɛna yɛdidi a yɛdi ɛyi, mɛfa no sɛ fruits anaasɛ veggies. Me mewɔ hɔ mepɛ fruit paa ne veggies, na mmom no ne dodoɔ sɛn na mɛtumi adi no every day anaasɛ every time. Ebi wɔ koraa no a anɔpa wokɔ adwuma, Wokɔ baabi, wowɔ appointment bi wɔ baabi, ebia wo sɛ ɔma me ndidi kakra. Ebia ɛnyɛ ɛyi veggies, veggies no deɛ anwummerɛ anaa lunch koraa wodi a wotumi di veggies, na anɔpa deɛ wotumi di fruit no, but wei na yɛnya no, ɛnyɛ afe na wokakɔ kye veggie anaasɛ ɛyi, ɛno deɛ wonom yɛ no na wokɔ, ɛrebɔ wo ho ba because ɛyɛ aduro a ɛrebɔ wo ma. Ɛyi, nnuro bebrebe yɛ aborɔfo yi ayɛ, na wɔde chemicals ne nneɛma afrafra mu, ebi wɔ hɔ koraa wonom a wasan anya yareɛ asan abɛka wo yareɛ ho. Nanso wei no nso deɛ, ɛyɛ dua a Nyankopɔn ankasa ankasa ahyɛ da abɔ de ama yɛn wɔ asase so sɛ yɛnni dua no na yɛmfa na ne, ne dua no nso koraa no, dua no aba no, na yɛmfa ne dua no nso nso nsa yare. Ne nyinaa ɛrekɔ yɛn nipadua mu. Wei yɛmfa biribiara mfrɛ mo. Nti mesrɛ mo, mo nuanom bi a ɔda bi, ebi nso afrɛfrɛ bi sa, wɔn so yoo, ne nyinaa ɛyɛ sikasɛm. Na mesrɛ mo, ɛma mo ma sika nso so no, ɛntwe mo ɛnsan. Wate aseɛ? Efisɛ obi de sika atotɔ nneɛma bebree egu ne dɛm. Nneɛma yi nso onyi so. Obi wɔ hɔ koraa onya nan, wɔnya bɔ, wɔnya honam mpo na ɔde ahyɛ ataadeɛ no. Obi akɔkɔtɔ ataadeɛ sɛ ataadeɛ wei deɛ sama, Eh summer wei mede bɛbɔ live anaasɛ mede bɛyɛ biribi sɛ mɛkɔ ha mɛkɔ holidays mɛyɛ sɛ covid yi baayɛ yi akye wo ahyɛ hɔ o wokɔ adwuma ba a ɔba abɛhyɛ fie ɛda a wowɔ off day wohyɛ fie sɛ wonyɛ adwuma kɔ na woyɛ course bi a wohyɛ fie ɛda no yɛ na wadi a tabo bɛso sɛ sama ɛbɛyɛ a yɛgyaagya yɛ mo ɛ me nua ɛ- atadeɛ no a wohyɛ wotɔɔyɛ no sɛ yɛ ɛyi s- small a kɔkɔhwɛ sɛ ɛyɛ small a akɔyɛ medium deɛ wotɔɔ yei sɛ ɛyɛ medium a kɔkɔhwɛ adane large deɛ ɛyɛ large so no adane ɛyi extra large extra large adane 2x large kyɛ sɛ wo build kɔ nso woanhwɛ ne ya wonhu o sɛ woanyɛ obi ama no anyi wɔ asotire ama no anka sɛ me nua me dɔfo ei sɛ sɛ dɛ woyɛ kɛse dodo na wo nipadua nti wobɛyɛ ne dɛn na yɛho biribi a me nua Wote hɔnom saa na dua abu abɔ wo na na ne ko no hmm ɛbɛyɛ ko kɛse ama wankasa wobɛbrɛ mu ka sɛ ɔmegya mu na wobɛgya mu no me nua w'ani ngye w'asubɔ krataa ho w'asubɔ krataa no ne wo nipadua no ato afam enti no ɛnyɛ ada w'ani bɛgye ho biom nanso agya seesei moma yɛhyɛ aseɛ hmm Yɛnhyɛ aseɛ na yɛn yɛntɔ aduro no bi yɛmfa ɛka to ka so ɛwo deɛ wotumi ntɔ ne nyinaa koraa no a wobɛtumi atɔ wotɔ wei no a booster no eh? wotɔ booster no a booster no nie booster no Sɛ wotɔ a, bɔ mmɔden sɛ wobɛtɔ booster no ne ɛyi juice plus no. Bɔ mmɔden a mesrɛ wo. Bɔ mmɔden sɛ wobɛtɔ. Mimi deɛ a metɔeɛ no, wo wo ɔda a wowɔ ba a yɛbɛtumi akyɛ wo bi ɛde aka ho de ama wo ba no ama mo nyinaa mo atrae. Woda sɛ wei yɛ extra Ɛno nso so no, menyae, wote aseɛ, extra, ɛka ho. Nti no, wompɛ wei na wopɛ deɛ. Nom na wo na wo ba nso so anaa wo nua bi nso nya bi ntra nhwɛ. Monnom, mesrɛ mo, na me no, memahu, na mese metra, ɛnɛ yɛ day, day two. a me start anom moma yɛn mmɔ yɛn ho ban ahoban bɔ deɛ hia wotumi hu bibini bi wotumi hu broni bi wonim nipa yi akyɛ nso nipa yi ɔnyɛ kɛse ɛduro nso ɛba yɛ ɛnyɛ no ɛba ayi ayi edwa so akyɛ na wɔn a wɔn ayi so a wɔn de asie afei na yɛn nso adomfoɔ bi ho akyire na wɔn nso wɔbɔ yɛn aso sɛ yɛn nso yɛmfa yɛn ho ngye mu na yɛnnom bi na ɛno sɛ meka no sɛ memfa nsie me nko ara me ho mesrɛ mo momma yɛn nyinaa yɛyɛ den yɛmmɔ mu na yɛnnom na ɛmmoa yɛn nipadua Yareɛ wɔ hɔ ɛɛya. Wonyɛ w'adwene sɛ wapɛ sika bi ato hɔ. Wɔn na bɛpɛ sika ato hɔ sɛ mepɛ sika ato na meyare a mede ako. Ei, me nuanom, yare nyɛ yareɛ nyinaa kwan na woyare a wotumi ko. Wode ase, ebu ha wobɛko wobɛko bɛwie no na efie gya nyinaa dum na afei wakɔsa akɔ square one. Square one wɔ aseɛ. Na afei ne wayɛ basaa. Na mmom no, yɛte ase yi a yɛwɔ adwuma bi yɛ na yɛnya sika kakra no, saa mmere na ɛwɔ sɛ moma yɛgye yɛn ani na yɛhwɛ yɛanammoa a yɛretutu ne yɛaduane die yɛne yɛn mma no mu nyinaa. Wae, mesrɛ mo, nti moma yɛmma yɛn ani nna hɔ Momma yɛn ani nna hɔ. Asɛm a meka nyɛ sɛ merefɔɔso mo, na mmom no, ɛyɛ fɛ sɛ woanya ade pa bi na wopɛ sɛ wo ne wo nuanom, w'adɔfonom kyɛ. Ɛma mo obi nka sɛ, ɛyi, me cousin baako kyerɛ sɛ, ee, Nana, ɛnɛ deɛ wote Facebook so na wotɔn adeɛ. Ee! Na mebusa no sɛ, Ɛyɛ problem anaa? Because me manya ade pa na sɛ mese me nua bi nso ntɔ bi na ɔnnom na ɛmmoa no a, woanya ade bɔne no a, ɛyi afei na wakɔyɛ obi adwuma bi anaasɛ wasɔre ahomakye wakɔ ha wakɔ adwuma bi ayɛ adwuma na me no makɔtɔ aduru a meba abɛnom Ɛna me se me me ma mo nso mo ahu mo apɔmuden. Obi te ɔse ee nana me se mayɛ kɛse saa me hu deɛ mɛyɛ me ho na me se ee me nim o ade nti na ɔbɛhwɛ ama wayɛ kɛse saa me se se deɛ me ma sɔre because sɛ wonyini yɛ na woma kɛseɛ ɛbɛdi w'anim kan a me nua ɛbɛma wanyi ntɛm wɔn sɛ afei na wokɔtɔdwe na wo sisi ɛnɛ wo se me ti ɛnɛ wo se me ha Yɛmpɛ yareɛ bɛ, yɛpɛ anigyeɛ paa, anigyeɛ. Wo ne wo kunu wɔ hɔ, woadidi ara, woayɛ kɛse, mm, wo mu ayɛ du. Bɛrima yi ware wo na wonte saa, na wopɛ wo ho. Nso ebi a, agya, ɛ- adidie kakra ne anigyeɛ ne nsa bi a wobɛnom anaasɛ biribi a wobɛdi no. Na afei akɔfa ade kɛse aba bɛso, afei wo kunu hu wo koraa no a, na wasan wo ho. Ɔsɔ wo mu kura ɛnte sɛ fɛs no. Saa na ebia woso wo kunu. Ɔno ɛso awe nam saa didi samanɛfo nyinaa nso ayɛ kutuu. Hmm? Na ɔno nso afei de po deɛ me nua wo a wonim o na agye agu. Ne nyinaa ɛmfa anigyeɛ ne ɔdɔ ɛmma awareɛ mu anaasɛ asetena mu. Nti no mmerɛ a yɛkɔ no yɛdidi no yɛbɔ yɛn ho ban no, sɛdeɛ woteɛ no, bɛrima no hu wa na ɔba no hu wa, still ɔho sɛ wogyina so. Wata sɛ, nipadua no gyina so, honam a honam, sɛdeɛ ohuu wo no, fine. Nsesaeɛ bi bɛba koraa na kakraa bi, sɛ nipa deɛ, wonka sɛdeɛ wote naa. Kakraa bi, berɛ a wobɔ wo ho biribi ketekete bɛ na wo sɛ, Wate ase? Na yɛrebɔ yɛn ho ban. Na ɛde anigyeɛ ne ɔdɔ ne awaregyaeɛ ne nneɛma bɛbɛbɛ no. Ɛyɛ nsɛm pii. Obi wɔ hɔ a ɔrebue ani nka nkyerɛ wo. Wobɛhu a na wafa ne bag na ɔkɔ because wahu biribi a adeɛ no ɛbɛtake years koraa no a Ɛnyɛ dɛ, ɛntumi nkɔ, n'ani nnye ho, ɔnka nkyerɛ, wobɛhu sɛ no afei ɔyɛ lalasolala saa na ɔde agyaw ho. Mesrɛ mo paa, momma yɛn nyinaa yɛmfa ɔdɔ ne akoma pa ɛnni akyire. Ɛtotɔ nnuro bi anom ara ne nneɛma bi anom ara, ɛma mommu mo ani ngu aduro yi so. Ma mommu mo ani ngu so o, ma mommu mo ani ngu so. Na aduro yi, Ɛbɛboa mo. Mese mo nka me ho. Na mo a mo mo mo request no mo place order no. Mo nsa bɛka mo deɛ. Ɛnyɛ me na wode sika no bɛbrɛ me o. Womfa sika no ɛmmerɛ me ma me nyi nni. No no no no no. Me ngye wo sika. Woka sɛ nana mepɛ aduro no bi. Enti no place order ma me a. Na ma place order no. Na wɔn de abrɛ wo. na w'ankasa woatua wɔn mu ka, ɛnyɛ me me na mebɛgye wo sika, mesrɛ wo. Enti no, meda mo ase ɛnɛ, meda mo ase ɛnɛ nso so. Nti mohwɛ video yi a, momma mmɔden a sɛ mosesa mo adwene no, aduane no a modi no bebree no, mobɛdi o, mo de monni, na mmom no, ɛnyɛ bebree na afei so no, wodi na wonom aduro no, wahu wokɔ wo ba no, na ɛbalanse, onipadua no ɛbalanse, ɛnyɛ adeɛ a Wonom ɛyi booster yi na anwummerɛ yi wagye w'aduane bi a wo kɔn dɔ wobɛdi na mmom mɛnni no bebree wae na wanom ansa na wadidi a me nua ɛda no nankasa ɔduru wo yam ansa na ɔno bɛyɛ koa koa koa koa no ade bɛkye na ne ti si fam na ɔɔbɛsen akɔ. Ɔnkɔ nkɔgye ɛyi chamber ɛhɔ self contain wɔ wo yam. Ɔbɛgye wɔ wo ha, ɔbɛgye wɔ wo ha ne wo ha sei. Wagye wɔ wo sisi akyi na wo sisi akyi ayɛ tɛtrɛɛ na wayɛ ase nso ayɛ ayɛ dɛn? Mesrɛ mo, moma yɛn ani ngye sɛdeɛ yɛte, yɛ sɛdeɛ na yɛteɛ no. Moma yɛmmɔ yɛn ho ban. Wei, ebɛtumi ako ama no akɔ. Sɛ yɛn ani bere paa, me nua, yɛbɛtumi ako ama no akɔ. Me nso no ɔyɛ mea me nsuo nti no memfa ngu glass meni glass wɔ ha sɛ baabi a meteɛ nti ɛyɛ me nsuo menom ama moahu sɛ ɛyɛ me ana meyɛ menom m'adeɛ wei ɛnyɛ nwo ɛyɛ ankatwadeɛ Ankatwadeɛ wahu mm-hmm citron ankatwadeɛ wonom na wo no wei mewie video yi a meba ba bɛbɔ bɛɛ ɛyi two glass two glass no because yɛ ha sɛ na ɛkɔbɔ five o'clock by six no ɛwɔ sɛ medidi wodidi on time ɛna mepa mo kyɛw Nnɔnsia na woadidi. Sɛ woyɛ adwuma nso so a, mepaakyɛ woakɔ break na woadi w'aduane na woasan akɔ akɔyɛ w'adwuma. Mɛndidi anadwo. Anadwo adidie no, wodidi anadwo a, onsono no ɛntumi ɛnnane aduane no. Ɛno na ɛyɛ ama aduane no taa yɛ yam no, but wonom aduane bɔ wo ho ban no, sɛ wopɛ no ntɛm na wopɛ sɛ wotwe na wo figure no yɛ fɛ a, Ah, anadwo adidie no, mɛnnidi. Mpakyɛw sɛ wodidi na onsia wie na sɛ wopɛ sɛ ɛkyɛ bɛyɛ one na wobɛpɛ sɛ wodua wowɔ fruit no bi wɔ hɔ a fruit bi a wobɛkeka biribi a na woakeka bi no ɛyɛ kakra bɛyɛ two hours time bi na wobɛkɔ akɔda na wode wo nipadua no akɔto hɔ nti yɛsua ne kakrakrakrakrakra nti yɛbɛkɔ so na yɛatenetene yɛn ho na yɛanya apɔmudene ne yɛn nso yɛn ani agye moate meda mo ase bebree nyame nhyira mo madɔfo nom na yɛbɛsan yɛ akasa sese no ɛnita bia wɔ sɛ me ne mo bɛhyɛ training no routine yɛhyɛ na yɛkɔ na yɛkɔ nti debesi no sɛ maka kyɛ bɔ me bɛfo no Enti no, mese, mobɛ, ebedu tam a, mobehu sɛ me, meba no. Eh? Na kyerɛ sɛ, moahu sɛ ampa asɛm na meka na ɛnyɛ ɛtoro biara ɛna na medi. Meda mo ase, meda mo ase. Monhwɛ video yi. Na ma mo ma me ho nyɛ mo he o. Daabi, daabi, daabi, daabi. Yɛmfa ɔdɔ ne anigyeɛ ne yɛnyi nto mu na ɛmmoa yɛn. Ɛnyɛ sɛ biribi na mehwehwɛ. Mepɛ sɛ meboa mo. Nnipa bɛyɛ adwumaden saa. Wosɔre anɔpa, obi hɔ yɛ adwuma mmienu, obi hɔ yɛ adwuma mmiɛnsa. Wokɔ na woba, wonni apɔmuden a wobɛgogo na wogogo wie a hɛn. Saa premature age no, wonnyi nduu baabia o, na afei woayɛ mmerɛ na woagogo. Na mpaboa na woatɔ agu hɔ no anasɛ adwuma na woayɛ sika anya no, Mepaakyɛw o, ayɛnbea no, hwan na ɛwɔ abusua no mu na wobɛtumi aka kyerɛ sɛ, Asomasi, fa kaa bɛsesa me nneɛma no nyinaa kɔ wo fi na hɔ kɔhyɛ? Because ɔno wo na ɛbrɛeɛ. Ɛmma wo brɛ nyɛ kwa wɔ asase so. Yɛn nyinaa yɛsi yɛn abɛgye yɛn ne wɔ asase so no yɛakɔ. Obi biara nso bɛka kyerɛ sɛ kɔhyehyɛ wo heaven wɔ soro na ɔboa. Heaven no, yɛgye yɛn ni wɔ ha, yɛkɔ ne kɔkɔtwa, yɛkɔ akɔgye yɛn yi. Wogye w'ani no, na wohwɛ w'akwan so yie, na woyɛ papa, na wodi mmara so. Wo ne obiara nni asɛm. Mfa wo sika nkɔ nkɔmmɔ obi o. Fa wo sika hwɛ wo ho, na wo ho nyɛ fɛ bi. Na wɔn a wode wo sika ma wɔn mu na wɔn ho ayɛ fɛ no, me nua, wɔnsene wo. Ɛyɛ wo ara na wosɔre ahomakye. Wowɔ ntwɛtwɛdɛ. wode wo ti kɔpem a na anyɛ yia na wasan wode wo ti kɔpem a ɛha nso a wode wo ti kɔpem na adwuma no a wokɔ no on time busy da biara na wokɔ wabrɛ koraa na wokɔ sɛ wakɔgye contract wasan contract na contract a wasan a woyɛ adwuma a yɛtua wo ade nti a wɔsɛ woma wo body no eh wo body no ɛbrɛ anaasɛ wontumi nya ɛyi ahotɔ wɔ wo nipadua mu na w'ani nye me nua mpa mo kyɛw mo ma yɛ yɛsɛ yɛse ɛm ɛmmerɛ ɛyi yɛfa ne sɛn ɛtɔ aba ne yɛdie nti mo ma yɛ nso yɛ nyinaa yɛma yɛ ho so na yɛ nso yɛni di yie na yɛnom aduro no yɛn nso pa yɛdu wɔ ɛnyɛ aduro a ɛbɛ ɛbɛsɛe wo aduro a ɛbɔ wo ho ban wo nipadua ho ban Ɛɛ, ɛbɔ wo nipadua ho ban. Tobi na wo ne wo mma. Ɛyi, bra baako a ɔfrɛ me nnora. Ɔse nana, ɛdo no nkɔlaa deɛ wɔ na me so o, wei no, ɛyi, ɛyɛ, yɛayɛ nkɔlaa deɛ no te sɛ ɛyi no. Game wei se a ɔwe a, na ne nyinaa anane na wamene, ɛɛdɛ sɛ fruit no yɛ dɛ. Ɛnkontani bibi bɔne bi a ɛbɛsɛe obi. Ɛsɛ sɛ ɔmo no ɔmo ntumi mmene no. Hmm? Nkɔlaa no ɔmo ntumi mmene, ɔmo susua. Hmm? Ɔmo sesa nti mi da no mi se mi nya mi esu o. Two weeks time na ma ma ma ho me me nom me detox no. Na afei akasa nti mi pa mo kyɛw place order no why? Place order no na wɔnhwɛ yɛ wadanfo bi bɛdu tam ano no bɛ place ne dɛ na ɔbɛno bɛyɛ afɔ de ne kɔ baabi a obi wɔ hɔ a ɔbɛpie a ɔbɛtwe ne ntaade a ɔwɔ wardrobe mu nyinaa de agu hɔ eh? Ebia na n'ani wɔ soro, ne werɛ afi sɛ adidi mmorosoɔ ne adidi bɔne nti no, ne wayɛ kɛse. Ɔkɔyi wei na wahyɛ, ei, ɛna na atadeɛ yi ayɛ me sei, na ɔde agu hɔ, na wasan akɔtwe foforɔ, na ɔde agu hɔ. Ɛntɔ sɛ ɔnya biribi nkɔ no, na ɛyi ayɛ dɛn, wasesa ntadeɛ bɛyɛ ten, na even deɛ ɔbɛnya wɔ mu no koraa no, sɛdeɛ na ɔpɛ sɛ atadeɛ no fata no na ɛda ne ho no, body no asɛe, onipadua no Agyigya ayɛ bibi ɛwɔ hɔ nti ɛnfata nso wobɛyɛ dɛn wobɛhyɛ no saa because ɛtwa sɛ wokɔ party no asɔre no ɛtwa sɛ wokɔ nhyiamu no ɛtwa sɛ wokɔ nti wonni hwee a wobɛyɛ nti ne deɛ wobɛyɛ nyinaa ne sɛ hyɛ aseɛ hyɛ aseɛ na nom aduro no na didi yie wahu nka bɛyɛ dɛ papa na nka wa wakɔ back to your normal nyɛ sɛ ebi a wompɛ sɛ wobɛyɛ slim no no no no wopɛ sɛ wo slim na ɔyɛ deɛ ne deɛ na kyɛ sɛ wokɔ so na mmom no wonom booster no bi na wonom wei no a Wofoo sɛ fat no abɛn ne a, me nua, wo deɛ na wokusu wɔ ɔda, wɔ ɔda juice plus no, eh? Na wɔ ɔda juice plus no. Nti wonom no, wonom no, wonom wonom no, na esiesie o. Na wayɛ nice, wayɛ nice me nua. Mea me hu mmarima yi bi, mmaa yi bi, wɔn sɛ, ei, nkurɔfoɔ no, sɛ na yɛde biribi ahinta me. Nti me nso so no, mengyae mu ma ne nkɔ o. Yɛde ka bɛto ka so, na yɛn nso yɛanom bi, adɛn? Saa. Ɛnna wobɛhu obi se, menom eh, aduro wei sɛ na ɔbɛyɛ yan, ɔbɛyɛ yan. Ade na wode wompɛ sɛ ɔbɛyɛ yan, wompɛ sɛ wo wo so bɛhyɛ atare no, yɛbɛhu sɛ wow, me nua, ɛnkɔhyɛ biribi a yɛbɛhu na akyinkyin kyinkyim wɔ wo ho. No, no, no, no, no. Hyɛ adeɛ a wankasa no, ɛbɛma w'ani agye. Sɛ ee, this is me. Na wo nso wokɔ na ɛnna wontena ase o. Wohu mmaa no a wokɔ paadi ase na wɔnam na wɔga twe twe twe twe no. Wɔboa wɔn nkɔyɛ hwee. Wɔde wɔn figa no, eh, wɔn honam dua no na wɔde kyerɛ. Wobɛhu sɛ ɔhu sɛ woayɛ kɛse, ɔbɛhu sɛ na ɔretwa wo wɔ w'anim saa. Ɛma wo bo mfu o. Me nua, ma yɛn nso yɛn yɛmmɔ yɛn ho ba, ma yɛn nso yɛn start na yɛnyɛ dɛn yɛnom aduro no bi na yɛ so no yɛnya figure no a yɛpɛ no na yɛn nso yɛnkɔ yɛn anim tee ɛna obi bɛfa wɔn anim kora na wɔn nso ɔkɔ yɛn nso akɔ akɔfa n'anim sɛ aya ɛ wososo wo no w'ani gye wo deɛ ho why tèmi dá mo ase nyame yɛ adum a yɛte nkwa mu a ɛtena bɛbɛ ntɛmi ba mo kyɛw Mo a mo bɛ hwɛ video a mo request mo deɛ no me pa mo kyɛw. Ma send abrɛ mo mo mo details no a mo de maa me no me de ama wɔ mo. Ɔmo bɛ send mo ayi na mo afele mo fele a na tɛ sɛ Mo ne wɔn na kyerɛ sɛ sɛ deɛ aka ne sɛ sɛ wopɛ sɛ wo wotwa dɛ because yɛ ɛnkyɛ na aba nti ka wodi wotuaeɛ no ara na ɛkɔɔeɛ no ara no wo place order no na woastarte wo nsuo no because meme deɛ no a meyɛɛ no deɛ na mayɛ busy kakra nti no ɛnɛ ne four days na ɛbaeɛ ɛna ɛnora no ma starte because sese no mayɛ less busy nti wo deɛ no wopɛ no ntɛm anaasɛ wopɛ sɛ ɛbɛkyɛ a wo place order no a biribiara yɛ okay no na wastarte ayɛ wo nsuo no hmm? na afei wastarte na wo nnoma nti ɛdo no bɛba na ebia na akɔ four days anaasɛ akɔ na awɔtwe koraa no a ɛyɛ okay na wastarte no nti momma yɛn nyinaa yɛnyɛ nkabom na yɛn yɛnyi ntom na biribiara nyɛ fine na bɛka sɛ ee nana kan yo na saa na yɛ kaa sɛ biribi sɛ ɛma me ho nyɛ wahi o ɛma me ho ɛnyɛ wahi medɔ o ɛno nti na maba na meba abɛkyerɛ ebe na wonim ho nimdeɛ sama yi abɛ yi ɔmo a ɛkɔtɔ ɛyi ɛɛ ɛɛ sausage akɛseɛ mu different de yɛde nsono yɛde nam de yɛde nneɛma sradeɛ ayɛ Wɔn kɔtɔ nantwinam. Wɔn kɔ ɛɛ nantwinam no wɔn kɔ kari. Wɔn akɔtotɔ ɛyi nkokɔ serɛ yi na wɔn de agu grill ɛyi so. Na ɛdeɛ nsa yi sisi ho me nua. Ɛnam yi a wowi ne nnuane yi a wodie banbɔ bɛn na ɛta yɛ kyerɛ. Wowi akɔ akɔ wu. Wodi akɔ akɔ wu. Sradeɛ Ɛda wo mu bebree a, wonim sɛ ɛma wo mogya no koraa no ɛnfunction, ɛnyɛ adwuma yie. Hmm? Ɛkɔtim wɔ wo yam, ɛkɔtim wɔ yi, cholesterol ne nneɛma bebree. Momma yɛnni aduaba no na ɛnsa yɛ yareɛ no natural ɛyi, ɛka sɛ natural koraa no a, kyɛ sɛ korɔgyee, korɔgyee wei, aborɔfo chemical biara, yi biara mfra mu o. Wei ɛyɛ aduaba no nsa, wotɔ na wohu ani a, Wokɔ Facebook wobɛhu sɛdeɛ ɛgu hɔnom. Wei a wɔde yɛɛ nyinaa ɛyɛ biribi a ɛni hɔnom a ɛyɛ awuduro bi a ɛwɔ mu. Moma yɛ yɛbɛwe nam no koraa na yɛbɛgye yɛn ani a na yɛrebɔ yɛn ho ban. Nti no wobɛwe nam no na wobɛwe sausage wo ne nam fofoɔ na monom nsa no. Wei o wei nom wei ansa na wagye w'ani Na mmarima abɔ corset eh mmarima abɔ corset wɔn afunti mmaa nso abɔ corset me corset no me me bɔ a na me yam yɛ me yɛ o me yam ɛyɛ me ya wobɛgye ne wahome na wote so ebi wɔ hɔ kɔ ɔyɛ kwa na ɔse me yɛ afe nti obi wɔ hɔ kɔ paadi koraa no a corset no nti no ɔnnidi o Na wobɛkyere wo ho ɛyi kɔsɛt ama no akyenkyene wo sɛ hmm? na wobɛkɔ paadi bi na yɛasɛvo aduane nice anaasɛ nsa papa bi na wotumi nnom bi na wahyɛ kɔsɛt because emia wo hey me nua it's not too late ɛnka akyi Ɛnkaakyi, mepamokyɛw, momma yɛnsɔ mu. Wei, ɛbɛyi ɛyi, ɛnam ne nnuane no a wo, wayɛ busy. Mimi nim, ɛnyɛ obi nko a, mimi nim. Obi wɔ hɔ, owu wɔ ha a, ebi a, aduane bi a ɔbɛdi, ɛkɔm de wakɔ baabi. O, oh, wusu manya ɛyi, hot dog bi, ma mentɔ bi nwe. Manya pizza, ma mentɔ bi nni. Wahu, ne watɔ bi. O, oh, manya aduane wei, ne madi. Aduane wei. Wodi saa me nua nso wonya wo ho aduro wonya wo ho hwee mesrɛ mo mesrɛ mo moma yɛnom booster yi booster no saa dua wei sei ɛyɛ dua nwanwasoɔ o ɛyɛ dua nwanwasoɔ a America America stars no me dua wei mete ho asɛm nyɛ no o mete ho asɛm nyɛ ba na menom sɛ sɛ na yɛyɛ ho aduro bi mpo wɔ hɔ a ɛyi powder wonom America stars no Na ɔmo nyɛ kɛse Beyonce nom ne ade no nyinaa no me na meka kyerɛ wo pack go go na kɔ hwɛ sɛ ɛdeɛ na ɔmo nom a na ɔmo de ɛluku saa shape no still ɔmo nyɛ ɔmo ɔmo nom nnuro to prevent their skin ɔmo nom nnuro de bɔ ɔmo nipadua ho ban wate aseɛ no wa look young wa look fresh wo ho ayɛ fɛ eh wobɛhwɛ na ɛyi wa yɛ kɛse Me nua, ɛda no sɛ o mennidi ɛna wosɛ o meyɛ kɛse nti mennidi me mate m'aduane nso mennidi bebree medidi baako pɛ na anwummerɛ madi bi no ɛno hmm ɛnna wo nsono no ɛbɛtete di aduane no nom aduro no na di aduane no di no according to Hmm? Ɛno na ɛyi mmoa na wɔwɔ yam no wɔbɛtumi ayɛ dɛn ayam aduane no ama wɔatumi agya wo nana sɛ wɔannidi na ɛkɔm de mmoa no wɔ wo nsono no mu ɛnna wɔbɛwe wo nsono no nti no nom aduro yi na di aduane a wopɛ anɔpa wodi breakfast bi awia mu kakra wowɔ hɔ a wokɔn dɔ apple ne nneɛma bi a wotumi tɔ bi wi wontumi ntɔ bi na wonom wɔ ayiyi a Wonya drink bi a nsuo bi a na wobɔ nsuo no saa na wokɔ me nua aduane bi a wobɛdi wobɛdi biribi kɔ ɛdɔ wo kɔn a wonya ayi ketewa bi a na ɛno nso no wawe na wabɔ nsuo agu so wowɔ ɔbotantin bi wɔ w'akyi a ɔreko ma wɔ hɛ nti no wonsuro neɛ kɛseɛ ne fat ɛbɛba abɛyɛ wɔ hmm? nti me da meba resete me deɛ o monhwɛ me yie Mmerɛ bi bɛɛba na wohwɛ me video yi a, me ho bɛyɛ wo nwanwa. Na saa te wokasa, oh, me nanka nana ka yɛ nka metɔ ɛkɔkɔtɔ ɛnyɛ too late, frɛ me, mepa ɔkyɛw. Obi biara wɔ me namba no, frɛ me. Video yi mede bi bɛba bɛto Facebook na mede bi ato me WhatsApp, me nanfofoɔ mo wɔ WhatsApp, mede bi ato me status so. So. na obiara ɔmo a ɔmo ɛni ɛyi ɔmo ntumi nkɔ facebook de bi a na ɔmo a ɔmo yɛ yi mede asɛnde me nkorɔfoɔ mo mmra na yɛn nyinaa yɛntu anamon pa ɛnyɛ anamon bɔne o na w'ani agye wɔ w'asetena mu w'asetena mu woyɛ adwuma ɔbrɛ ɔbrɛ bebree saa nnuro wei nnuro yi ɔbrɛ ne adeade stress wonom a Na ɛkɔyiyi stress no, efi a ɛwɔ wo mogya mu nyinaa koraa tumi de stress ne nneɛma brɛ wo. Ebi sɛ adwene no koraa no, wabrɛ ma adwene koraa akyim afa so. Nonom bi na ma w'ani nye, woda a wada anɔpa wosɔre a wanom nsuo, wa wayɛ deɛ wobɛyɛ. Na wo na wokɔ no. Me, me sradeɛ ɔnni me so tumi o. Me ba bɛ tete no, me bɛ waewa no sɛdeɛ yɛ waewa bɛnko aseɛ no. me bɛ waewa no sɛdeɛ yɛ waewa bɛnko ase no. Wotumi ma gye me me nipadua mmɔ so o. Wɔ mmerɛ a mɛtɔ m'ataadeɛ bi agu hɔ anaasɛ me biribi agu hɔ na wowɔ bɛ na mehyɛ wa na wa matwe ase na matwe matwe ne se. ɛnyɛ adwuma saa mepa mo kyɛw mia na me brɛ tɔɔ maa deɛ nti mo ma yɛ brɛ ne yɛ tɔ adeɛ a ɛyɛ fɛ sɛ ɛbɛ fata yɛn a yɛn hyɛ na yɛn ni nye na yɛn fa ɛndaada yɛn ho ɛnkyerɛ yɛ adɔfo no mo da mo ase me da mo ase paa nti mo ɛkyina nyame yɛ ade mo nso a mo nhwɛ m'anim me sɛ me de more details ɛwɔ hɔ no mo ɛbɛ brɛ mo na more details no deɛ hia na me de abrɛ mo ɛno Ɛna ehia, monhia more details biara, na mmom no, ɛda no a mobɛdi ne deɛ monni ne ade no so no, mmerɛ kɔ no mmerɛ kɔ no, memedi bi. Nti no, mede book no, eh, paper no bɛba abɛto Facebook, ɔbɛbi mpo da hɔ nom. Mobɛhu ɛyi, mede paper bi ato eh, Facebook, ɛnora. Ɛna mede toɔ booster no, ɛwɔ hɔ. Ɛnneɛma a yɛatwerɛ de agu booster no nkyɛn hɔ no nyinaa no, wokan a, wobɛhu nnuane a ɛwɔ sɛ wodi ne nnuane a ɛnsɛ sɛ wodi wobɛdi koraa no a ɛnyɛ bebree sɛ kosua ɛyɛ sɛ wodi kosua two times a day ɛ eh, a week mepamokyɛw two times ɛyi eh, kosua mmienu na wɔtwe biara woyɛ ɛyi no wodi tɔso no nti me Mɛduru no meyɛɛ sɛ mɛstate no ɛnɛ nansa no na medii kosua nti mennii kosua nti nawɔtwe wei bɛkɔ no na sɛ me kɔn dɔ kosua a mɛdi bi. Ɛnyɛ by force sɛ ɛsɛ di kosua o na mmom sɛ wo kɔn dɔ sɛ wobɛdi a nawɔtwe biara no di kosua mmienu na wodi nneɛma nti mpamokyɛw monkɔ Facebook hɔ na monkɔ nkɔhwɛ why ɔkyena no mɛprint nti meba a mede bɛ gyina so sei na moahwɛ a Wo a wowɔ me WhatsApp no, mede bi bɛ WhatsApp no na kyɛ sɛ mede bi nso ba abɛto Facebook no so page ɛno pɛ sɛ na wokɔ so a na woaredi a na woahu deɛ wobɛdi ne deɛ wonni. Why? Ɛsɛ no mmerɛ no rekɔ meda mo ase meda mo ase obi a wosan pɛ biribi abie mu atie no Mewɔ hɔ anytime biara frɛ me kyerɛ me sɛ ɔka sɛ mefrɛ wo koraa mɛfrɛ wo moma yɛn wo nua bi wo yere bi wo kunu bi wo mpena bi sɛ wohu sɛnea ɔmpa ɛnyɛ sɛ ne kɛseɛ nti no wokɔ akɔgyae no o ɛne ne nni nkɔmmɔ fine na korɔkorɔ no na ma ne ntɔɛdo no bi na ɔnom na ɔnyɛ fɛ sɛnea wopɛ no Ɛnyɛ sɛ wobɛka sɛ wayɛ kɛse, watwintwam, wayɛ hu, enti no woredane w'akyi akyerɛ no akɔfa obi foforɔ. Na nipa no a woakɔ akɔfa no no, me nua ei, me nua barima, me nua baa, ɔno no wabɔ ne ho ban enti ebia wohu no sɛ wayɛ fresh no, wokɔ no, sika a ɔbɛgye wo anaasɛ ɛka a wokɔ akɔbobɔ wɔ ne ho no, enti ka wo yere yɛ ɔdɔ wo yi anaa wo kunu yɛ ɔdɔ wo yi a wo ne no te hɔ yi, fa ɔkorɔkorɔ ne ɔdɔ na ma no nnom bi na ɔnyɛ fɛ mma wo na mo nyinaa montena ase asomdwoeɛ mu ne ɔdɔ mu. Enti ɛyɛ ɔdɔ na mede baeɛ sɛ me nko ara mennom na menyɛ menyɛ fɛ. Wobɛkɔ paa de na woahyɛ w'ataadeɛ na wonom ee nana ee nana na w'ataadeɛ wo fɛ no nana ee na wo ho ayɛ fɛ o me ho ayɛ fɛ saa time no eh saa time no bɛyɛ two years ago no na wohu me a atare bia ne hɔ a mehyɛ a memfata ɛnɛ me ntare no bebree no ho mede kɔ ghana o mede kɔ ghana because mehyɛ koraa no a ɛmfete me ɛne me ɛmfa nti sɛ na mayɛ sei mesan kɔ akɔtɔ ataadeɛ ansa na natwe nti sɛ sɛ dɛ menkɔtɔ ataadeɛ deɛ wɔ hɔ no mɛhyɛ no kakra kakra kakra na sɛ nyame yɛ adom na sɛ metwe na me sradeɛ wei no na ɔmo aba bɛgye me nipadua abɔ so no hey

Me me me ɛyɛ a gyina scale so na hwɛ sɛ na wɔn mu duro no ayɛ gyina hwehwɛ mu na dane dane wo ho na wososɔsosɔ wo nipadua mu ɛ wososɔsosɔ mu wohwɛhwɛ a ɛy yɛayɛ yɛn ho bi sɛ sɛ de ɛ me mepam wɔn nyinaa ma wɔn akɔ meda mo ase Meda mo ase. Medɔ mo o, medɔ mo. Mo nso mo nnɔ me. Ma obiara ma me ho nyɛ n'ahi o. Me medɔ, me mempɛ ntɔkwa o. Me ne obiara nso nni ntɔkwa. Wei ɛyɛ ɔdɔ nko ara, ɔdɔ ho asɛm. Obi si ma w'apɔmuden ho hia o. Na didi yie na nom aduro yie a, nipa no nso wayɛ wo bɔne. Ɔnyɛ wo bɔne o, Ɔnyɛ wo bɔne, memfa nsie mo. Me Facebook nnamfofoɔ nyinaa, sɛdeɛ m'ani gye mo ho, na mehu mo, na mehwɛ mo, na me admire mo, na mede wei ba abɛsie mo. Me, two years ago, ɛno a meka ɛ na madamfo no recommend aduro ma me se me. Oh, sister, saa tam no, na mehu sɛ ɛyɛ a megyina so. Na mmerɛ kakra bɛsen kɔ yi, Ɛna me huu sɛ, wohu, me, me yɛ kɛse, me fa me jeans hyɛ a, gye sɛ me pia pia ne sɛ, hey, obi, obi sɛ, yɛ adɛ na wotutu wo nan sɛ, ha? Na afei deɛ, wobɛhyɛ top wei, sɛ, ah, ɛyɛ top wei na last week me hyɛ yɛ, na ɛtwetwe wo, hey, afei deɛ, Biribi a wobɛyɛ biara, ɛnkɔ. Na adɛn? Yɛn ankasa yɛde yɛn ho no yɛasan tɔ aduane adi ama aduane no nso ɛku yɛn agye yɛn nipadua abɔ so. Ei, sɛ sɛ dɛ yɛnni kwan bi ɛntumi mpaa yɛn mu no yɛntete srade no. Wei ɛna ɛbɛko. Wei sɛ wɔn na wɔn ba bɛko ɛde ama yɛn. ɛreba bɛko ama yɛn o ah, bie wo nsam na tɔ aduro no bi na w'ani bɛgye ama wɔ abɛdi adanseɛ mo a moabɛdi adanseɛ nyina mode moma abɛgu ok mefa ma obu ha no ɔmpɛ ne saa but mobɛhu mode mofa pictures obia ntwa me before sɛ mɛnom aduro no ha mɛde ka atwa me me body no me nipadua no mfonini Picture matwa ne mfoni picture ɛna me starte detox no matwa picture de ato hɔ mepɛ sɛ mehu sɛ aduro no ɛyɛ adwuma no me starte sɛ menom a eh? menom no na awɔtwe bia no matwa na mede ato hɔ menom na mehwɛ m'adidie mu na mehwɛ m'adidi mu na wɔtwe bia metwa ɛnkɔtɔ sɛ four months bosome nnan bosome nnan na aduro no nyinaa no ɛbɛsa no eh? aduro no ɛbɛsa no na me nana Mɛba ama menkɔnom aduro ma m'anim ma yɛhu obiara nom bi a n'anim ayɛ wo wei wonom a ɛnyɛ biribi a yɛse ɛɛ fa sɔ fa sɔ nsuo mu na nom anaasɛ fa yɛ biribi sɛ me nua montɔ wei me nsa obi me mmɔ biribi de but nnuro no bebree wɔ hɔ a yɛse fa gu wei mu na nom fa gu wei mu na nom me nua wei se ɛyɛ natural wei ɛyɛ natural ɛɛ eh? ɛyɛ natural nom Na mmɔ wo ho ban kɛkɛ. Ɛno ara na mepɛ sɛ meka no. Why? Ebia wofo sɛ woayɛ kɛse. Obia wo kunu pɛ kɛseɛ. Na ɔfo sɛ ɛyɛ me yere wayɛ kɛse bi hu na ne maame ɛyɛ fine sɛnea wopɛ no no. Ɛnso no nom apɔmuden aduro. Hmm? Wei ɛntwe wo o. Ɛntwe wo but ɛbɛbɔ wo ho ban wadwa na wodie. Na kɛseɛ bebree no ɛtumi nso de yareɛ bebree ɛnam. Ɛnnɛ mmere mpo deɛ, hmm, wosua o, woyɛ hweahwea o, woyɛ deɛn o, yɛse gone too soon. Yɛse woakɔ ntɛm koraa, woagya yɛkyire koraa kɔ koraa. Yɛmpɛ ne saa biom. Momma yɛnnidi yie na yɛnnom aduro. Na yɛnnom aduro. Ɛsiane sɛ aduane no ɛkɔgu yɛ yam a, ɛno no wɔ adwuma a ɛkɔkɔyɛ. Ɛwɔ sɛ wodi a ɛbɛsene kɔ adekyeɛ. Menim obi a da koro biara ɔgya ne nan mprɛ mmienu. Nanso no, ɛyɛ o, ɛyɛ paa, nanso no, ɛdane a wadi no nyinaa no, ne nyina na ɛkɔ. Ɛyɛ sɛ yɛn nsono na ɛwɔ hɔ no, emu da hɔ na emu yɛ fresh. Why? Medɔ mo dodo. Meda mo ase. Enti mede mo bɛsi ha se, ɛwɔ sɛ mekɔyɛ me dina. Dina yɛ de na mekɔyɛ. Aduane yi ara, atotosodeɛ kakraa bi na madi. Seesei deɛ me menom me detox no. Mm, sɛ mehwɛ m'aduanedie mu yie. Nti meda mo ase. Mm, bye bye. Nyame nhyira mo nyinaa. Wɔma mo kwan tenten, wɔma mo dɔ. Ɛwɔ Yesu din mu. Wo a wopɛ Borɔfo English no, please write to me you want to hear English. I can explain it to you. Okay? All right. Take care.